Kuchinja kwemamiriro ekunze panyaya dzekunaya kwemvura kuti mvura haichanai sezvayaiita kudhara zvekuti yaipiwa mazita mvura yacho manaviro ari kuita zvasiyana nezvakare magoro racho futi rakasiyana nerataimbowana kare nekuraya kwemvura kwayaita kwakuchimbowanda mvura yakawandisa saka iko zvino kwakachinja mvura yacho yava shomane saka mbeu dzedu kudzvagwa kwadzo dzakudzvagwa mbeu dzakasiyana siyana kuti dzinoenderanavo neclimate change iyoyo representatives from the ministry of lands agriculture fisheries water climate and rural development implore the people to understand the effects of climate change and grow crops which ensure food security for them eh, chinangwa chedu chinangwa chekuvandudzwa marimiro akuitwa mazuva ano tiri kuona nemamiriro ekunze ari kuchinja chinja saka tiri kukurudzira varimi kuti varime mbeu dzakuenderana nemamiriro ekunze amazuva ano tine mbeu dzakaita sechibage e, masunflower nezvimwe zvakadaro zvisingakwanisi kuzvimirira kana kunze kusina kumira zvakanaka saka tiri kukurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvakafanana nekasava isingade mvura yakawanda nesweet potato

takanyanyotarisa kuti kana president wedu vamunangagwa achitaurira nyaya yekuti e, tofanira kufamba nevision 2030 takanyanyobatikana tichiona kuti tingaita sei kuti vision 2030 inotaura kuti munhu wese anofanira kunge ari amupfumi apa middle income by 2030 so isu takambotanga tichiita zvemagurupu magurupu tichipa vanhu maprojects ari magroups but takazonyanyoona kuti no pane patinorasika ngatiitei kuita make sure kuti mhuri nemhuri munhu as an individual tingamuimpawa sei saka kufood and nutrition cluster takatarisana neagriculture takafunga kuti a egedza titsvage maagronomist anobva kuministry of agriculture vagokwanise kudzidzisa vanhu vedu kurima zvinhu zvinovaunzira mari for export nezvinokwanisa kuvasastaina semhuri kuti vakwanise kudya vachiguta mukati memhuri dzavo muchaona kuti dzimwe nzvimbo dzatiri fanikai zvine izvi kuno kuno kuna nahanke e, nedzimwe nzvimbo dzatiinadzo chibage tikachirima hachichaiti goho repamusorosoro saka tiri kuona kuti tikadzisa vanhu vedu kurima kasava kana kuti iyo unonzi mujumbuya kana kuti pfarinya nekwadzisa kurima mbambaira for export vanogona kuchiwana zvinhu zvakaita sana flower wokwanisa kuona hupfu e, wozvisustena iwo pachezvawo wega so training iyi yatiri kuita iyi iri kutibatsira zvikuru kwazvo nekuti tiri kunanga maindividuals a series of meetings were held across all the worlds of shurugi north to train communities on how to grow sweet potatoes and cassava profitably Agronomists from the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water, Climate and Rural Development took time to educate the farmers on best practices in growing tubers. Food security kana ndichiti food security kuti tigare nechikafu tisasafe nenzara mudunhu medu tinoita sei saka chekutanga ndechekuti tine purogiramu yatiri kuita iyi yembambaira nemufarinya wandakabata uyu e, zvirimwa izvi zvakaongororwa kunzi kuchinja kwaita mwaka kunze uku yaunoti global climate change zvinhu zvinoita kuti goho risakanganisike tigare negoho rinova ndiro rinoita kuti ah, tigare nechikafu kutaura nepadiki ndiri kuedza kutaura kuti hazviafektwe mvura kana dai ikaenda compared nechibahwe chatagara tichirima e, mvura ikatiza chibahwe chinobva changofawo but semufarinya ndo panobva watoita manyemwe kubva watongoberekeratu mvura ikatowandisa kumufarinya unotoberekawo zvishoko

and ensure that it bears fruits. Pachirongwa ichi chaunzwa nhasi eh, chema chesweet potato pamwe chete necassava tiri kutarisira kuti chiofara kuva nesustainability kuvarimi kureva kuti sezvo vapiwa zvinhu zvavo nhasi zvinofanira kuva nepundutso mukati mekurarama kwavo pataurwa nhau yeexport market kureva kuti vanofanira kunge vachizotengesa vachivandudza mhuri yavo mararamiro avo Honorable Nyati underscored the key role

E, semazimbabweans kana takatarisa panyaya dzezvekurima takanyanyo kuzembera kuvarimisi vanhu vakatikoshera zvikurukuru kwazvo ende vanofanirwa kutariswa neziso rekuti wakwanise kusapotwa left right and center in everything because tikangoita saizvozvo tichaona kuti E, food security yedu yemuno munyika inobva yamira zvakanaka plus tinokwanisa kurima in surplus togumisira takutengesa kune dzimwe nyika e, towana the much needed foreign currency so its very very important kuti project iyi tiidzikise igoendawo futi kumaagricultural extension officers we take a short break and when we return we speak to the recipients of the project do not go away

pamwe chete nembambaira yacho uyezve kudzvara mbambaira ndaichingoita chidzvare dzvare ndisingazivi kuti mbambara inodzvagwa sei ndichitobva pane izvezvi ndakutonotanga kugadzira nesari yangu so ndiri kutarisira kuti kunosvika panguva yekudyara ndofanira kunge ndichikwanisa kudyara kana 2000 plants kubva izvezvi saka chirongwa ichi ini ndachifarira zvikuru isusu sana baba tichazama patinogona napo kukurudzira vanhu sezvo futi tagara tiri vatungamiriri e, tichazama kukurudzira vanhu kundochengetedza mbeu nokuiwedzera kuti iwande vanhu vese vange vave nembeu yakanaka yakabuchikwa The councillor for ward lamented the effects of climate change and promised to follow up on the recipients of the seed to ensure that the program is a success. E, problem ndeyekuti taingotongoramba chingo e, chigara chibage chibage e, gore rino iri rapfuura e, chibage hachina kuita zvakanaka vanhu inzara yega yega saka kana tichipuwa e, mbeu dzakasiyana dzakaita semufarinya chimbambaira zvinoreva kuti izvo e, nevhu redu riri kunoku kakashoma kuti umvua ushaye sezvikushaya kwatinoita chibage saka tinotenda zvikuru eh, kuti munovo semutungamiriri ari muno wadhi ino wa 13 eh, tichaona kuti vese vavawana mbeu idzi tichavateverera tione kuti eh, mbeu dzacho vari kudyara sei vari kudyara sekutaurwa kwavaita here kana vasikaitisa izvozvo techingobatsirana navo honorable nyati's wife mrs justina nyati is optimistic that this program will bring foreign currency to the people of shurugwi north tiye zvino takukwanisa kuzvitengesa kunze kwenyika tichiwana inonzi hard currency kana kuti foreign currency saka zvakutotibetsera zvakanyanya kuti nesuwo takutogona kutoendawo pa tato ground rakuda kutoita level kuti playing ground yacho yalevel kuti akwanisa kutotengawo zvatinoda nemari dzekunze tichikwanisa kutumira zvatinoda kunze kwenyika zvakatambambaira nemufarinya iwoyu saka zvinotibetsera zvakanyanya kuti takutosimudzira eh, macommunities edu iyezve vision 2030 yapresident is now becoming a reality miss saliwe matambu the community health worker is happy that people will benefit immensely from this initiative because of the crop's high nutrients. Inini chirongo program yapinda muno munzvimbo medu umu ndaifarira zindaiti ndokuti ko mbeu yese yapiwa yembambera kusvika yekasava ine manutrients akawandisa pautano hwemhuri pamwe chete nevana uyezve futi pavanhu vanenge vachirarama vane zvirwere zvana bp shuga nevari pauyu patb vanokosheswa zvakanyanyisa sei kuti vadye zvinhu zvambambaira nekasava yataurwa iyi nokuti tanga titoishaya kuti toiwana sei nokuti kasava ine, ine stachi yakawandisa inopa ino stachi inosimbisa mabhonzo pamberi pemuviri zvinhu zvatawana nhasi tatisina Tina makore tisingambozvizivi kana kumbozviwana saka ini ndinofarira kuti ndoona sokuti utano hwedu huchanyatsa kukwirira zvakanaka pamadzidziro ataiita nokuti zvinhu zvinobuda muzvinhu zvatapuwa kuti tirime izvo mumbambaira nemujumbura zvinopa utano zvakati wandei izvo zvinobuda ipapo

nokuti kanzuro yacho iri kuwisa mvura kamwe chete pavhiki kana ruviri pavhiki asi kubuda kwayo hakusi kuti tiri kuwana tose mvura nokuti utsanana kuti unzi utsanana imvura tiri kuwanikwa tiine tsvina mudzimba vana vanenge vachida kuwachirwa vachida kuitwa zvese zvinenge zvichifanirwa zvichashandiswa nemvura A number of boreholes have been rehabilitated across the constituency and people are grateful that they are now drawing safe and clean water. Chirongwa chechibhorani chatakapuhwa muno muward 10 tinohwa kufara nokuti zvavakatiitira MP hatisati tambozviona saka tinohwa kusununguka nokufara nokuti mvura yataiwana yanga iri shoma pari zvino mvura iyi ikatanga kubuda tinoziva kuti utsanana hwavepo chero mwari anga achitichengetedza pane umwe usvina wanga uripo asi tinoziva kuti iye zvino tine taakuenda mberi chaiko kugonesesa The people across the constituency cannot wait for their turn to have a new borehole drilled or existing one rehabilitated. Tenda honorable Nyati nekuti tigadzira chibhorani chachakafa chachave nenguva chachakafa. because tatisina mvura yekunwa apa taitonoteka mvura kurwizi marwizi acho ari kukasikawo kupwa plus maburuhuru nenei murwizi imomo saka tinodo kutenda chibhorani chakadogadzirwa chose pashopping center todobatsirikawo saka tinotenda zvikuru kwazvo chibhorani ichi takachigadzirwa navanyati chachakafa saka iye zvino takuwana mvura yakachena tine chikumbiro chekuti deiwo mp wedu vaaranyati vatiitirawo sezvavari kuitirawo nzvimbo dzakatikomberedza hekwana hwinya uko nekumwe kumasaidi kwatinonzwa kuti kwavati vakatiitirawo saka isu nedambudziko guru zvekuda kuti mvura inotinetsa tinodoswera takagara pano pachibhorani nguva refu tichirindira kuti ibude saka taikumbirawo kuti dei vangatiitirawo saizvozvo let's go for a short commercial break we will be right back

Honorable Nyati organized training workshops for the people of Shurugi North to start chicken rearing programs. Takanyatsa kuongorora kuti zvinotodiiko kuti vanhu vedu wekumaruwa naiwo wapfumewo sezvinoita vanhu vekutauni. Eh, ndobva tatarisa cluster yeagriculture. ndokuona kuti mm, zvatingaite panapa ndezvekuti ngatitrai kuimpawa vanhu vedu nezvinhu zvavainazvo saka in the process takabva tatanga kutsvaga vanhu vanospecializa nekutraina e, pamusoro pehuku ndokunotsvaga vanhu vanobva kuministry of agriculture vakauya kuzotitrainera vanhu vedu kuti e, vanochengeta sei huku but idea yedu iripo taiti vadzidzisi vanhu vedu zvipfuyo but because yewisdom yokenge wainayo vakanga vakutidzisa manje kuti aa munhu akatanga achengeta huku within a years time anogona kunge aine huku dzechibhoyi dzinokwana kuita idzo 1000 On this backdrop, Honorable Nyati has distributed over 15,000 chicks to kickstart the chicken rearing program in Shurugi North, and urban dwellers are not excluded from this initiative. Gogo Elina Shamboko has benefited from this program and is doing well. Chirongwa chehuku ichi chakauya chiri chokuti tisagarire mavoko tisimudzike kuti tiwane zvinotibatsira muupenyu tisaramba tichingokumbira kumbira saka takachikumbira kuna mp wedu mp wedu akatinzwisisa huku dzikauya tikatora ini ndakatora dziri 30 dzimwe ndikapanda pamunin'ina wangu asi munin'ina wangu dzake dzakangodaro iniwo dzangu dzakangofa nhatu dzakatsikirira A call was made for the women of Ward 10 to help other women to make this project a success. Muno mutown mumakusha tinoda kuti tikurudzira nemadzimai kuti hatina kukwana tese vamwe vakashaiwavo mari saka tinenge chingoti ngatibatsiranei ivo vanotishavira kuti tidziwane ngavatipewo nechikafu isu vakadzi vemuno mumakusha tisave vanhu vanongogarira maoko tichingomirira kungopiwa chete rubatsiro kungoti ndipeiwo ndipeiwo tiwanewo zvimwe zvandinoitawo nemaoko angu ndichizvibetserawo nemhuri yangu The rearing of chicken will help people live a hassle-free life as they now have disposable incomes. Juliet Chivi and Ellen Makuyana are encouraging each other in this project and have managed to build decent homesteads. Nofara zvikuru neproject yandakawana iyi. Iri kundiitira zvakanyanya. Ndiri kunzwa manyukunyuku nayo ndakaitarisa. Ndakatenga zviuku zvangu 50. Hapana kana one chakafa. zvose zvakararama ini ndiri kutarisira zvikuru pazviri ndine tarisiro yevision 2030 kuti ndinenge ndava ndava kuita zvemazai ndichitengesa ndichiwana shuga mumba mangu ndichiendesawo vana kuchikoro kana ndakurwa nemaproblems pamba ndine zvakawanda zvandiri kutarisira kuburikidza nehuku idzodzi ndotendawo vanyati nokutiwisira nokutionesa muono wokuti mukadzi wanhasi kana kuti munhu wanhasa ufani kushaiwa kuwana une chaunoshaiwa chokuitawo unofanira kutangira pahuku chaipo chaipo iyo yaiita 60 cents asi at the end ichandibatsira zvekuti ndokwanisa kuenda kuendesa mwana wangu chikoro nehuku yandinei ndakatenga 60 cents project yakauya nahonorable rr nyati kusimudzira vanhu vemunharaunda especially madzimai ndivanosangana nemaproblems okushaiwa maschool fees mabhuku nechikafu mukati medzimba saka tiri kufara chaizvo nehuku idzi dzichatibetsera kubva izvozvi dzakutotanga kutotibetsera nokuti vamwe vakutodzidawo dziri diki kutaka bridhi yadzo saka takutotanga kutowanawo masende esipo eshuga kubva ipapa saka ndinotenda zvikuru neprojekti iyi kuti varambe vachitiunzira amwe maprojekti futizve akawanda kupfuura iyaya nokuti tiri kugamuchira maprojekti akangosiyana siyana muno muward 19 ndina vana vari kuchikoro vari kuhigh school vaviri mwari paimesiwo koita kuprimary ndine zvichikomana nechisikana saka ndikatengesa huku ndadowana fizis ndikatengesa huku nde ndadowana shuga ndawana sepa andimokona kuti tava vanhu vakura moti baba vakwanga vachichaverengwa kubasa vava vapambasa saka huku idzo dzechida kubetsera Honorable Nyati is excited that this program has been well received and people have managed to keep the chicken mortality rate very low. You see that I'm very very happy um, ndiri kukura and mortality rate yachona is very very low. Uh, I, I actually was approached nevanhu 15 vachiti toda huku dziya toda huku dziya because vari kuona kuti growth rate yacho neutano hune huku idzodzo idzo dzakanaka chose.